Na bono ase yaikeire, abanto babuchire omochie oyo, kabere epaara eye ngosokia ere echamu korwa etaoni, abanto ba Nyamira riba abagoendire etaoni center ebagoetera gatia basoke Winds Park bagende Nyamira. Igo echamu gotwakeanire. Kabere abana b'esukuru nobo bare aa. Gatato abana bagosoma MTC mbamenyete aa. Bono chinyomba echi chiabeire amatomba ase eng'encho paaro teri goeteka, gose bana abaminto. Igo bono. Igo tokoboria baria bahusianete nepaara eye gwansera omo MCA, representative yaito ase ekenyoro ekimo kie ward, Ndiuki Nyarang'o. Lakini bono twamorigirie mpaka oborire mwanya komorora nde inwe. Epaara eye, epaara eye ekero twatagete koremerwa, igo twasabwa ebibande.

omwemusi oito twachorete otoborire oakire engako. Bono ntobwati nchera abanto bande chibare chikorosigwa, chiaria chiairorerwe gose baragatetukane. Eye itera korwa Nyambera mpaka Windisburg igoro, nchianya koremwa, nchianya ko, bono nabo tokumeti ng'a ng'aki tokoba, embura egotwa, banto baikonyara goeta. Eh, otokobori nonya nabanto barwarire twababogoria. nechigunia nechiguruparo bondo ikomi ng'aki togokora bono naende tore town. Aiga Nyankong'o igerigetie ofisi ya gavana town centre. Bono tokumanyete tokoba town naende epara totwara mbosoku ki abanto baria korwa chinsemo chiesiko bakumi ng'a aiga town bono gose ng'ai ase chipara chibwenerete koba chikokia mofano bono chiyomba abanto baagachire. Banto bono base ikomenya chinyomba chitenanti chiang'anye chinyomba chire echire igo. Togotwara omorwaire, twasinye ng'aki tokomokinya ki tari mono buna ekero embura egatwete, gose botuko, gaki tekonyara gocha koima omorwaire agende ng'aki tari nomanya ase oborimo obo. Omwe mca oito Duke Nyaronga yachirete ng'ekaunti headquarter y'ekaunti tebwati para. obosooku ng'aki bang'ana nobo, bombie ere ng'ai are. Bono omonto otaicha gotoika ng'a baito gwanchorete, onde nto banto abanto barochi, oria nomo MCA, oria nomochumbe, oria nomogabana, na abanto aba bonsi nto barochi, nomanya ase obogima obo. Bwensi okobua eriogi eri, ase onde bwensi otoroche, atobe atokonye epaara, intwe egento okoboria gento ki? Epaara. Egambe eyemo egento okoboria, epaara. Amarieta ange Oruku Marita Nyakerario, ninche oria chinyomba chiane chiaye chiamochie tikoirwa amo namache. Bono ebasete bokambe ekero omotaro korwa Geso na mwane, nimbwate chinyomba nkorenti ase nkorusia school fees ngwakanere abana. Amache ayio gare kominyoka are komochie koira nonya na abana. chuu nonya nabare bare konya control eye bare gochia konya control. Bono amache are kogenda mpaka chinyomba ase oa chinyomba ime. Nonya na abanto baria bamenyete bono basunyire nonya na esi bakora bagochia gosaba abande embara okonyora babegete nonya na echi mattress chiabo nse, banyora chi mattress echi chire amache oka omogoko omogoko oria bwonsi amaraba aria onsi pi noichire nyomba. Bono inche ngoraki inyore mo mogotoroseria epaara rosie ase enchera ere endo endonge rigia ase enafasi ere mogokorosaria omogoko otirimboka mpaka roche.

Epaara eye koruongwa yasogete, epaara enchanya yakorosigwa. Epaara eye nonya ngoeta agana, nonya ngoeta gochia na epikipiki, inche nomoyo nende epikipiki. Igaa igaa ngoika nasuguma epikipiki na amagoro gochia mpaka nka nyomba ase ase epikipiki ekorara, naende mambia boigo. Bono omo MCA, omo MCA iga iga aroche ng'a intwe intwe tari banto ba twamwagete chikura, ase eng'encho epaara eye ere town gati, na epaara eye.

Ebinto bionsi bikoreng'ana boronge. Intwe tari tosa eharusi ng'a hamsini, yaani kera rituko twanya goserwa. Intwe nabanto tokwerigeria. Tomaete kwerigeria, na onye na Nyasae natokonyora tokwerigeria. Intwe ntori ntori igaa ase ogopee iga omoemusi ache otorosire epaaro. Omoemusie nonya nonya tatageti epaaro engonyebu toratore, rero nere kioncho erio akabe ngocha tore. Mbuya mono. Amarita Geoffrey Ong'uti Nkoruku, oyomo ase Onyinde, nkere Nsaro Bura Nyankongo. Epaara eminto yabere egotosumbua, epaara eye nere egokonya abang'ina b'echiiro, epaara eye nere egotorusia iga yatura nyakitari, eyabutora bono iga omong'ina nabe yabutora omogongo iga iga, oyo omomura orue gokwana, eyabutora ng'ina omogongo ase engencho obo- obo- obote oboeti botarenge obua. Twarenge koboria iga, buna bono magega yaito iga gavana nkorosia ere ba people's park iga, igo nere tarochie epaara eye, alafu omo mca oito oyio okorokwa Duke Nyarango, intwe ababegete chikura.

Buna intwe nere tokonyete buya gosokinwa namatoke koruma, nere tokonyete buya buna tokorua tokoigerekerwa nonya togotirimboka, toigotumia epigipigi eye etokogunsia nepigipigi, twayeire amagoro, ebisosi biasambire abang'ina. Bono nonya chisukuru, chisukuru chiaito buna chire iga iga amo chirikonyora access engiya egosoa. Chisukuru abana toirete abana, abana bakorua aba twabaimoki twabaira epaara ase ime university goetara, eria ya Nyankogo. Ebaara ekorwa Queenspark to Anyambera. Bono bamanya ekoimoka batigire, batombiri ng'a ntobegeti kura. Ntunyanga ng'o kobekera ekura. Lakini bono ogae batagete goacha batotumeke ng'a bari nabanto bagocha gokorora. Ntotaete ebaara ekorwa ororo. Ebaara erosigu chichana ribuya chia amaache arosigu buya, amakarabati arosigu buya, ntori korima toronge. Tibagende twa omoteti arosie ebaara buya na omwempi are, omonto tarosie ebaara eyemo moima. Omomoima ekero agochia kogenda etamu nere okoreka. Igo bono ekebaa ekiagotosire atorosire ebaara ebe engiya.

bariete aane nkorokwa Bernard Nyamwaro. Epaara eye yabeire gekorierwa ase emiaka emenge. Epaara eye yasoki chibese emetienyi etato yaetire. Igo ntagete kobori kibageni. Aye kibageni chibese chiaito koria chiaba getutu. seino gekare nyaboraire rogoro, gontagete goteba ng'a omomenyi b'okono oyo ng'agiso ore. Aye ki bagenda intagete gotebi ng'a oirane seino, ekiagera twaroche ng'a mbuya tokoa chikura ase engencho ya nyoko. Bono kwairanire ng'a nabagetutu ogochanda. Abang'ina mwanche amang'ana aya ab'egesaku eke, abagoka mwanche amang'ana aba egesaku eke. Tagete koboria ekamati ya CDF. Chibesa chia CDF chionsi pi igo chiachire egesarogora. Chibesa chionsi pi chia CDF chiachire egetare. Iga ogendererete kwegachera na kweagacha ase engencho ya mambia, iga kona gwekanakana ng'a nigo ore ase entigatigi y'omosike matiang'i, na matiang'i ntatabe gogotebia iga, Omonto oyo mogotara nere nomoibi, oibire chibese chiaito chionsi. Ngosaria ere chikura chiao naende naye otakeire koba epresident.

Tomoimokie, tomoire nyagitari botuko na amagoro nabang'ina na abagaaka. Igo tokoboria abaraiyo aba, Eye Kenya tore, gose nense eng'ao tore etari korwa Gugusii?
Kwa Lucas Nyareru inche nomoake ekura Okito Chache South Okito Central Ward. Ase rituko ria rero igo twabokire ase eng'encho epaara ya Nyankongo Nyambera Queensburg igo yasarekire ase emiaka yonsi ere ere etaneti etano etanya korosiwa etanya korigererigwa amo nomochumbe osoete ase ekerogo eke. Omoemsie obeire emiaka ikomi tanya korengereria igoro y'epaara eye, na tanya korengereria ing'a abanto aba mbabwenerete gokorerwa haki. Ekero omonto akure ase epaara eye, abanto ebakoimokia omobere, batiira noro ase engencho embura yatuure, naende igare tekonyara goeta. Ase rituko ria reero igo twamoa ing'a goika twandamane, egere abarai bamanye ng'a naintwe ntotagete tokorerwe ebinto bigendererete. Ekero abanto bare nobororo bagendererete kwandamana. Igo tokoboria ng'a chitaaya nchibekire ase abanto bande, inki chitabekeiri ase epaara eye? Ememoromo chiabekirwe ase emechie ase ande onsi, inki chitabekeiri ase epaara eye? Eki nakio ekogera togotangaasa naende togokuura ng'a Kibagendi must go, Diuki must go, Ongwae nani Arati must go.